Thobela. Dumelang, ra lo cha. Ke a le dumediša, ke re mošate. Ke a le amogela mo chaneleng ya rena ya Semoya ka Doctor Magabura Mapulana. Mo chaneleng ye ya rena re bolela kudu ka taba tša semoya, dimpho tša semoya, re bolela gape le ka rena re le ma-Afrika, re bolela le ka yona dilo tše di hlaga mo kontinenteng ya rena ya Afrika, re tsebe gore re le batho baso re tšwa kae, re lebile kae. Channel ye ga e bolele fela le batho ba le ba na le dimpho tša semoya, ke bolela ka spiritual gift, channel ye ke ya batho ka moka. ka gore maele a lego mo ka mokana a rena go na le mo e le gore re ka tlo kgwetša e le gore re kgona go benefita go tšwa mo go ona so le kgono ke tlo le sharela video e le gore ke uploadile mo channeleng e bitšwago koko magabo spiritual channel video e e bitšwa dijo tšeo di sa lokelago batho ba e le gore ba na le dimpho tša semoya ene dijo tše ke tlhalosa gape le gona mola video yela gore ga di nape di ama batho ba e le gore ba na le dimpho tša semoya fela spiritual gift fela di ama le batho ba bangwe ba e le gore ga ba na spiritual gift wa kgwetša lentso la gore dijo tša ka mehla go di ja wa lwala dikore di go bakela malwetši ene ka buša ka tlhalosa gape gore dijo tše ga ke re motho a se ka di ja le nna ke fela ke dija go le botša nnete mare ya banthela gore o dije kgafetša kgafetša kore i mean o se ka dija kgafetša kgafetša e be once in a while go na le tšo e le gore o ka no kgwetša ntho gona ebile o e jela ga tee mo kgweding wa ba le le gore o ka ija ga tee fela mo bekeng wa ba le le gore eh, completely a o ije o ne kgaogana le yona so ditaba ka botlalo di tlo di kry-a mo videong e le gore ke tlo le sharela yona ga gane jalo gomme before ke le sharela yona video ye ke rata go le botsa gore ke na le channel e bitswa gore ke gogo makgabo spiritual channel ba bantši le ka ba le tseba ka yona lebaka la gore ke dire channel e ke ya semoya ka ka dr makgabo ramabulana ke ka baka la gore mola channeleng e le ya gogo makgabo spiritual channel ke bolela ke šomiša leleme la english e le ntho ela gore go na le batho ba e le gore ba kore ba n-support-a ba lebelela di-video tša ka ba di rata and-e batho bao o kgwetše e le gore bontši bja bona ba bangwe ga se batho ba ka mo Afrika Borwa ke batho ba tšwa moša mawatle ba bangwe ba tšwa Afrika le ge e le gore ba bangwe ke ba gana ka mo Afrika Borwa mara o kgwetše e le gore ga ba tsebe polelo ya ya ka ya Sepedi ba bolela maleme a mangwe a ka mo Afrika Borwa. Jwale bothata ke gore ge ke dirile video ka Sepedi ba complaina ba balabala ba re gogo re ya go sapota re rata ditaba tša wena o di bolelang mare yone ga re kgone go go kwa bolela ka, ka, ka, ka english ge ke dia ka english ba sepedi ba tla reng gogo rena ba bangwe english ga re ikwešiše re kgopela gore o dire di-video ka, ka, ka, ka sepedi ka, ka, ka sepedi re go kwe dilo tse o di bolela gobane ra di rata le rena di a re gola so ka nako tše dingwe ke be ke ba dintšhela gore ge ke uploada video ka mona ke dire video ke dire ka english ke fetse ke dire le ka sepedi mare le ge e le gore ke ka mola di-bracketseng ke tlo bolela gore okay ka bolela gore eh, video ye ke video e bitšwago ke bolele ka lebitso la lena english ka mokgwa ke e nemileng ka gona ke bolele gore ye ke sepedi translation ya yona mara still go tšelo batho ba no ba le go balabala so ka ipotsa ka the best thing gore ke kgone go solva bothata bo ke gore ke dire channel e le gore strictly ke tlo bolela ka sepedi gore batho ka moka ba e le gore ba bolela sepedi ba kgone go nkwa sepedi le setswana ba kgone go nkwa le sesotho ba kgone go nkwa ke ka moo le bona go na le video e le gore i mean channel e bitšwago semoya ka dr magabo ramabulana magabo ramabulana magabo ke lebitso la ka ramabulana ke lebitso la ka la semoya jale um pele re thoma ka video ya rena ke tlo kgopela gore le subscribeng e le ge leng support gore ke kgone go dira more videos le subscribe le like my page le rate page ya ka le hite the notification bell go na le belenyane nngwe moo e la e bone e ready la no e tlikanyana mowe goba e blue bjale e šwele e bona la e tlika mo gore ka mehla ke uploada di-video ge ke ntšha di-video le kgone go tseba gore ga video di fihlile le kgone a re ko rena um eh, dr makgabora mabulana o bolela le rena ka eng letšatši la lekgono ene ge o rata go commenta go rata go goba go ntšha se se le mo pelong ya gago se kore o rata go bolela gore botša se sengwe go na le comment section mo we and then wa clicka and then wa commenta wa, wa type wa ngwala ka moka tše o ratang go di bolela mare ke tlo le kgopela gore comment tša rena e be comment tše di botse comment tše e le gore di na le tlhompho ka gare comment tše e le gore di ka se kgopiša batho ba bangwe and se ke rata go lebetša ka gore ge e le gore maybe ke boletše ka ntho e le gore wena ga o e rate comment ya gago a e be e botse ya go bontšha hlompho ya go bontšha le lerato o tlo no re bontšha gabotse ka hlompho ge e le gore wena ga o rate dilo tše ke bolelang ka tšona go bohlokwa gore mohlho mongwe o seke wa subscribe ebile o se ka tlha o sa lebelela channel ya semoya ka dr magabora mapulana ke a le leboga a re tseneng ditabeng re ko rena

Thobela, le kae? Re gona. Ke a le dumediša ke le Koko Makgabo. Ke a le amogela mo Koko Makgabo Spiritual Channel. Eh, okay. Eh, tšatšing la lekgono re tlo bolela ka dijo tšeo e le gore ga di a lokela batho ba e le gore ba na le spiritual calling. Ke no bolela batho ba e le gore ba na le spiritual calling fela but dijo tše ke tlo di bolelang ga di nape dimina batho ba e le gore ba na le dimpho tša semoya fela.

wa ja ke diboko wa bola gomme gwa šala marapo fela so batho re moya re moya batho a se rena nama re moya nama e ke yone e re thušang gore re kgone go dira tše re santse re di dire ka gore motlhang re ya lefatsheng la semoya o tlo kgwetsa ona go na le tse le gore re kgona go di dira ge re di dira re dira ka semoya e sego ka mokgwa e le gore be re dira ka one jalo ka batho ba go phela le ge re bolela re bolela ka semoya re bolela ka energy a kere ke ka mokgwa e le gore tla ba re phela ka gona ga so ge re le batho ba nama um go na le dilo tse e leng gore um kore go na le le dijo tse e leng gore re tshwanetse re dije le dijo tse e le gore ga ra tshwanela go dija a kere so today ke tlo bolela ka dijo tse e leng gore ga ra tshwanela go dija but before ke thoma go le botša ka dijo tše ke kgopela gore le subscribe le like eh, channel ya ka goba le like ya yona eh, video yeke and then eh, le fetše le re belenyane we le thike and then ka mehla koko magabo ga ga ga upload a video e tla fihla go lena video e sale ka e dira two years ago eh ke dira ka ka ka ka english so ke nyaka go dira le ka sepedi ka nako tšengwe batho ba mpotsa ba re dira le ka sepedi dira le ka sepedi the reason why ke dira ka english ke ntho e le gore ke na le batho ba e le gore ke ba jwale ke di-client tša ka ba e leng gore ba tšwa kgole ba ba dinageng tša ka ntle ba ka ba ka ntle ga Afrika Borwa and ba bolela language tše tša go fapana akere mara o kgwetše e le gore English ke yona the medium akere of communication. So that's why ka nako e ntši ke tla bolela ka English gore le bona bana bale ba go tšwa kgole bale ba kgone go nkwa ge ke bolela le bona akere ka gore ka nako e nngwe ga re bolelele Basotho fela. a kere re bolela le batho ba e le gore le makgowa ba kgona go tla le makula le machina ba kgona go tla jwale le jwalo ee makhala tsona ebile a gona mo gae ke a mantšhi mm. okay le bona le ma-black american le bona ba gona a kere ba e le gore ba beeletswe ka kwa moša mawatle a kere so gantšhe re sete ge go kgotelo motho ge re tira video ka sepedi fela goba ka language ka mo south africa fela a kere re sa dire ka english then ka nako tse dingwe batho ba le ba na le go complaina gore gape rena re nyaka go dikwa ditaba tše re na le kgahlego godimo ga tšona a kere so dira ka polelo le gore tla ikwešiša yaanong mara gore ke dire fela ke dira le ka sepedi le nka se dire ka moka ke tlo no fela ke no re tšhe tše dingwe ka no re a kere tše le gore ke bona gore tše ebile di bohlokwa kudu-kudu a kere ka gore ba bangwe ba ka mo gae ka mo o kgotse motho aname ba sa kgone kuša leleme la seesimane and then a kgopela ke dire ka sepedi ke ka mona ka felang ke dira ka sepedi a ke le gona gape ebile e le gona go dirang go kgatlhiša le bona badimo ba lebaka a kere ee go ba kgatlhiša ke bolele ka polelo ya bona a kere gore le bona ba thabe um okay le le le le subscribe le le like le mapage le le tikile notification bell ke re jwale ra thoma jwale oga ge re bolela ka dijo why re ke bolela ka dijo why dijo dijo mo mmeleng wa rena eh di le botlhokwa godimo ga motho e le gore o na le spiritual calling o na le mpho ya semoya ke ka baka la gore go na le dijo tše dingwe tše le gore o tlo re go o dija tša tswalela dimpho tša go tša semoya o tse gore badimo ba sepela through di-chakras ke tlatla ke dira video le gore ke tlatla ke bolela ka di-chakras ke na le yona di-chakras mare ke dirile ka english ke tlatla ke dira di-chakras ka sepedi ke tla ke tla checka le rona chakras ka sepedi ba di bitša eng mare di-chakras ke ke ke kore ke ke nka no re ke ke line ye nngwe e le gore e sepela ke line ya semoya a kere ke tsela ya semoya e le gore e thoma um mo e le gore mo mafelelong a a spinal cord sa gago a kere ge ke bula ka mafelo a spinal cord ke bolela a kere go ba maoto go ba dirope go ba mo re dulang gona and then wa ba spinal cord mo spinal cord se thomang gona a kere ke mo e leng gore line eo e thoma gona nkane gore sa thoma nkane gore se ya fela a kere o tlo dependa gore na ke tla ba ke bolela na se thomile kae se ka thoma mo se thomang gona a kere and then sa felela gona mona morago mole aga so lined chakras ka metlha e thoma mola morago a kere ya fetša ya ya godimo ya feletša mo phuaneng ya gago ke mo e le re sepela gona and then lined chakras ke tše seven ka tla ke le tlhalosetša ka tšona ke tlo tlhalosetša ge ke tlhalosetša ke tlo tlhalosetša ka tšona and then ke le botša gore chakra sa mathomo re bitša eng mmereko wa yona ke eng leng leng leng and then badimo ba e le gore ba mo go yona kudu ke badimo ba mohuto mosososo badimo re a tseba re na le mandao re na le manguni re na le manzuza re na le abalozi re na le basithunyo ee ba bangwe ebile re na le ba sesotho ba sesotho ka bakone ba e le gore batla jale ka diphoofolo tša go fapana-fapana mare se ke ra lebala gore tau ka metlha e mina eng badimo ba le ba mandago okay um okay ge re ntse re sepela le tsona so dijo tse ge o ka kgotsa le gore wena o ja dijo tse le gore ga di a go lokela ga di a lokela di-chakras akere dijo tsela go o dija automatically di tswalela chakras tša gago ga di seno di tswalela nampile go ra gore then wena as a spiritual gifted person wena o le gore o na le dimpho tša semoya badimo ba le ba gago ba palela ke go function ba palela ke go bereka ka go kala di-chakras di tswalelegile And-e ge ke bolela ke re ntho e e ama, e ama batho ka moka e nape e ama batho e le gore ba na le chakras fela, ba na le spiritual gift fela. E ama batho ka moka ka baka la gore ge di-chakras tsela di tswalegile o tlo bona dilo tša tša bophelo di sa sepela gabotse. Kore di-chakras di ka no tswalega fela dilo tša tša bophelo di ka se sa sepela gabotse. O tlo ba le mathata a di-relationship lenyalo um divorce ya tsena ka lapeng ge di chakras di tswalegile motho a nyalwe ge di chakras di tswalegile o tlo ba le mathata a a ditšhelete ke tla ke le tlhalosetša o tlo kgotsa o e na le di-moods tše tšingwe o thabile tše tšingwe o kwatile wa kgotsa o phela le depressed wa kgotsa le malwetse a iphile maatla di-high blood dingwe dingwe e le ka baka la di-chakras tše e leng gore di tswaletše keng ke dijo tšela wena o di jeleng. so la bona gore ke rena e le gore gantšhi malwetse re kipile tša ona ka dilo tše e le gore re di tsentšha mo mmeleng wa rena tše e le gore ga di nyakege okay um ke tlo bolela ka dijo tše e le gore ga di nyakege next time ke tla bolela ka dijo tše e le gore re tshwanetse re diše dijo tše di sa nyakego ke tše di latelago ya mathomo nama ya kolobe akere nama kolobe go e na le dipho tša semoya botse ga e nyakege re nompa re ija nako tše dingwe diripsi tšela ka re kgwetše re di duma mara gantšhi ge o na le mpho tša semoya o swetse o jele dijo tšela ya tsona diripsi tšela tša gago tšela o no bona o no re after go sa sa gona wa cleana o cleana mmele wa gago mm, wa kapa wa ba gabotse mo mmeleng wa dira spate wa ntšha dilo tšela a di nyakege aga ya bobedi um ntho tshwana le le nama ya ya kgomo o ka ija go na le ba e le gore ba e dumela gona badimo ba e le gore ba ka o dumelela o ija a kere o ka ija mare ba tla go botsa gore o seke wa ija too much o e ja kudu le yona e tlo go tswalela o swantse no ja gannyane fela and-e wa lebelela le gorena o e apeya jang go e apeya e apeye e butswa gabotse and-e go e frya o se ka e frya ka makhura mantšhi ke ka mokgwa ba re santse jewe ka gona bo gore o ka e ja ga tee mo bekeng wa kgotsa ebile o e jele gabedi mo kgweding goba gatee mo kgweding. Ntong wa boraro e sa nyakego gantši kore ye le yone e tshwana le elana makgomo ba bangwe ba e dumele ba bangwe ba ga ba e dumele e nto tshwana le fish tlhape di-hakes mola ga di nyakege go na batho ba e le gore ba na le badimo ba metsi badimo ba le ba metsi kgotsa e le gore go na le ba e le gore ba ka se e dumele mo mmeleng wa motho ene o mongwe a ba le badimo ba metsi ka re ke bone gona ah, le ngaka ye nngwe a bolela a re yena o ja yona fishi fela di-haigs dinama di tšengwe tsona ga a dije ga ba di dumele badimo ba gage mo e le gore batho ba ba madimo ba bona ba kgona gore total ba se ke ba e nyaka go fetša go eja fela wa hlakahlakana wa lwala o thoma go sellega o thoma go dukologa o sa tsona bothata keng ya bane ke yona na mene ile go išileng e be e sa nyakege ntwa ya bofoye ke tlo movelang mo go yona ke dilo tša tshwana le di-tin staff di-tin staff ga di nyakege di-tin staff re no di rata ka baka la gore dinako tse ngwe maybe re tano di cheapile or ebile di save nako di save motlhagase ke ntwa ka sepitinyana mara go ka tsena kwa shopong o le seo reka di-beans wa thekela tsona di-beans tšela tša gago tšela o fitlha wa le tlhotlha diwa mollong wa ikapeela tsona ke tsona dijo tše di loketseng mmele tsona tseo di bula di-chakras tsa ba tša diaro di-chakras di balancege kore di sepele mo lining e tee e telele kore di sepele di be straight ka mokana a tsona o se ka kgwetsa e nngwe e le ko e nngwe e le ko o tlo ba le mathata ka nako tsone ba re di-chakras ga di se di balantshiwe ba re ebile di kgona go causer le gore motho a a gafe o hlakane tlhogo e le di-chakras tšele tše e le gore di tswaletše keng ke dijo tšela o di jelego okay ye nngwe gape ke tlo bolelang ka yena ke nto go tshwana le meleke um meleke ke bolela ka um full cream milk ga e nyake go total motho wa ba dimpho tša semoya ga e nwa mmeleke o nwa low fat milk go na le ba bangwe mmeleke o kgotše nto la gore ga se tša a o nwele ola ke nna ge ke setse ko o nwele mere ile ka yona low fat e nela yona e, e khutse kudu gampe e, e bula moya mmeleke low fat mmeleke e bula moya go nyako gore moya o bulege e nwa mmeleke kudu mara nna ke na le go enwa ka nao tšengwa ke eno ka gore e ntlatša dimpa ka boseyona so ke nto yo kgotse le gore a ke e rate le ntse le low fat so go yona gore ke nwe meleke rather ke nwe metsi mm. and then into tshwana le chese ga inyakege okay ke bolela ka di ke sa boela back to dimeleke tšela tšo tshwana le dinkomasitšene tšele di a tswalela

o ka eja cheese o ka, o ka, o ka, o ka robala fase three days, four days le nebe e rata go ntira so. So ka e tlogela totally. So cheese le yona ke ntho engwe e le gore ga e nyakege, e tswalela dimpho tsa go tsa semoya. And then lo tsa tshwane diswikiri, di-cold drink re no mpa re di rata. So go enwa at least enwa di-no sugar. o nwe tšona le lora di nape taste gabotse mara gantšhi o ka thoma nwa tšona o tlo ba di tlwaela and le tšona o se ka nwa too much e nwa ge e le gore wa ituma e se ka kgotsa e le gore ga o tshwere ke mogao then o nwa cold drink a motho wa go ba le mpho tša semoya o tshwanetse a nwe metsi kudu le motho le rane mpho tša semoya o nyakaga metsi kudu mo mmeleng wa gago metsi a la thuša kudu gampe a cleana di-chakras tsela

ga nyakege mo mmeleng wa motho matsimba ga nyakege go dija lo tšeo we e se ka kgotsa le gore ke ntho e le gore e o ija kgafetša kgafetša almost every day o no ija once in a while o tse o lo e jele so ke neneneneng wa tsa gore o tlo dirang o tlo ke tleng sa wa ba gabotse wa kapa wa berekiša teng tša gago wa ba gabotse mo mmeleng gore ge badimo ba etla ba leka go tliša melaetša wa bolela le wena o kgone go ba kwa o kgone go phetha ka mokgwa ba re phetha ka gona le gore le wena lo tšatša bophelo di sepela gabotse Lebaka la di-chakras di tswalegile o tlo kgwetšwa le gore o phela go kwata-kwata. Dilo tšelo di be di ka se go kwatiše, di a go kwatiša. Ga se wena, ke di-chakras tšela di tswalegile. Di affecta mabaka a ditšhelete, ke šetše ke boletše. Mabati a tswalelega because ge mabati a sa, ge di-chakras di se di tswalelege badimo ba kgona go tla go wena ba tla ba bolela le wena. Ba kgona go guide-a, go fa di-advices. go thuša ka se lesela lesela ba kgona go botša ba re kae kae kae kae ba applyile goba ba tlo apply i mean ba ba ba ba ba ba ba tlo advertise company e swasoso e tlo advertise ba nyaka batho ka rona le qualification le wena romela tša gago re tlo go thuša ba ile go tšea mara ele chakras di tswalelekile badimo ba pala ko tla gona o tlo go botša gore hei kae kae ba hira nko sepele le wena o leka And ge ge di tswaledi di chakras ge manaba a gago a ema ema ka montle ka mokhwi ba ba le gare ba plota ba plana mo go wena ba leka go dira se sengwe ke e kulela ka manaba ke bolela ka bathakati le batho le ba ba ba go khesa motho wa go khesa ka ka leleme la gago or ka pelo ya gage a o tswalela lo tse di botsa a o bušetsa lo tse dimpe ge lo batho ba ba gona badimo ba le ba kgona go tla ke chakras ya go di bulegile ba tla ba go botsa gore o tlhokomele mokete le mokete o se ka ba tshepa o se ka ba botša taba tša gago e ba le sephiri mara le chakras di tswelelagile ba palela ko tla badimo ba tla ba tlo kgona ba palela ko tlo go botša gore tlhokomela mokete ba kgotsa ba le ka gore ba tle mara ba palelwa and then dilo tša go di dirang mana ba gago a o eta pele dilo tša go di a tswalelega lebaka lele la tšhelete tšhelete ya wena go swantšwe gore e tle mo go wena ya feta šele ya subelela ka gore mana ba gago ba e bone pele ba re a re tšee a re mo tšeleng yona goba a re mo tswaleleng yona a se ka ba e kereye accident ge e tla ba kgona go botsa ba re moleko šo wa tla wa accident nko tlhokomele koloi ya gago sepele go thekga koloi go nyaka go e o iša bona so that is why um motho wa ba le semoya

O swanetše o sepele o ye go motho ola, o ye o mo thuše, o mmotše melaetša e le gore ba rile o mo fe yona. Le ge e le gore o kgwetše e le gore mohlomongwe a ga se otlhe o thwasa goba se otlhe o ya go barola moya goba go bula moya wa gago, ge di-chakra tsa gago di bulegile badimo ge ba e tla ba kgona go bolela le wena, o kgona go ba kwa. Ge o šala o sepela gore e re ko consulta kae kae, o tla ba consulta o nyaka More info ka gare ga dilo tše ba go botša goba mohlomongwe di batlile ba re sepela go consulta kae kae ka re taba tše dintši re tshwere kwa ditaoleng goba kwa seprofetong sepela mola wa tla go botša ditaba and then wa dira soe okay um ke tsona gona le ngwe ke lebetseng na okay ya yeah. re ne re tsena mo divetšeng re tsena mo divetšeng

go ka ba le tše dingwe tše e le gore ka di gopola ke tla tla ke dira yona video ke ka dira part two ya yona and then ke rata go eda gape le di-sauce tše re tšhelang ka raga dijo tamati sauce tšela le tšona nompa re di rata ka di ja dijo tša rena di bega bose mara and then nte nngwe gape ke um di-spices di-spices ga di nyakege like wa today ke bolela tše le gore a di nyakega kere next week ge ke tlo dira another video ke tla ba ke bolela tše le gore di a nyakega tše le gore di tla ba di replace tše ke bolelang ka tsona today o se ka tshwenya gorena yone ge ke sena spice ko tšheleng ka ra dijo tša ka ke go tshwaretše ditaba tša gore na o ka tšhela eng ka ra dijo tša gago gore di be bose okay o se ka o se ka e rena ge di mixed veg la di sone neng ke dire eng ke o tshwaretše ditaba wena tika the notification bell and then next week ge ke upload another video mo le tla ba ke bolela ka dijo and then o tlo kgona go kwa and then ge o ka ba le um some more things tše nka di gopolang ke tlo no di ngwala fase today ke no dira video ke se ke ngwale fase ke no bolela ka tlhogo fela ke tla di ngwala fase ka kgona go tlo eda godimo ga tše ke setse ke di boletše akere okay. Jwala ge e le gore wa nwa o se ka nwa too much e nwa mara o se ka bo nwa too much o se ka kgotša le gore o bo nwa everyday o ka no bo nwa ka di-weekend le lona se ka nwa le la go thekesela e nwa gabotse ntho ela gona gore ke ya ke thabiša o se ka nwa tšela tša go ke bolaya ka re le bona go na le go na le mo e le gore di a bo a tswalela and-e kofi le yona kofi ya tswalela go na le kofi e le gore ga e tswalele